Salam mähriban ildeşler. Bu günki sapagymy CSS blok modeli, ýagny gutu modeli türkmençe terjime etsek. Bu sapakda biz nämeleri öwreneris? CSS-de stiller boýunça size ululygy, elementleriň ini, beýikligi, içerki boşlugy, araçägi, daşarky boşlugy barada gürleşeris. Soň ondan soň ölçeg birligi, ölçeg birliginiň görnüşleri. Ölçeg urnunyň görnüşleri. Görnüşleri barada düşündiren piksel, prosent, gram, Q, Q, vis barada. Ondan soň blok kutum elementleri, inline içerki elementleri, inline blok ýagny içerki kutu elementleri barada gürleşer. Ondan soň dürli ululyk möçber görnüşlerini düşündiren, ýagny box size, border box, box size, content box Box Silent Content Box Onda başlaýly. Şonuň üçin Visual Studio kodumyzy açaýly. Hemişeki ýaly index.html faýlyny döretýäs. Ondan soň CSS papkanyň içinde style CSS diýip faýl döretýäs. HTML-da CSS faýlyny boş ýaz. Soňam bada blok diýip blok elementini açýas. Içinde de salam diýip ýazaýly. Soňam live serwerde açaýlymy?

Hiç bir zat görse gören bolsaňyz bolupdyr. Soň kodlaryna girýäs. Bu günki öwretjek zatlarymyň köpüsi Taýsyny ularak görkezeýin. Muňa developer tools diýilýär, ýagny deweloperleriň guraly. Oňa posmetret kod diýip bolýar ýa-da gören bolsaň Ctrl Shift I ýa-da F10K bassaňyz açylýar. Biz bu ýerde nämeleri görýäris? Şuny biraz ýoldaýyn. Görýän bolsaňyz, hiç bir blok elementiniň stilleri we şular ýalak ölçeg ululygyny görkezýär. Ýagny elementimiziň özüni, daşyndaky padding, ýagny içerki boşlugy, soň border, serhet, araçägi, marginem daşarky boşlugy. Şeýdip, hiç bir blogumyzyň üstüne bassak, görýän bolsaňyz, şu gök bolup duran ýer şu hiç bir blogumyzyň zady hemme zady uzynlygyny tutup durýar. Sebäbi bu blok element bolany üçin hemme ululygyny tutup durýar. Biz şuny häzir a çäklendirsek, ýagny stillerden blok klasyny alyp, blok klasyny alyp, inini dört ýüz piksel etsek, uzynlygyny hem ýüz piksel etsek, Görýän bolsaňyz, üstüne welin indi görýän bolsaňyz, ýaňky tutýan ýeri iýniniň hemme ýerini tutýan bolsa, häzirki wagt diňe dört ýüz piksel we ýüz piksel. Görýän bolsaňyz, each bir blok dört ýüz pljus ýüz diýip ýazyldy. Ýagny iýni dört ýüz, beýikligi bolsa ýüz piksel. Ýöne sag gapdalyndaky görýän bolsaňyz, sary reňk ýa-da goňur reňk durandyr şu margin. Blok element bolany üçin sag tarapynda hiç zat goýanok. Indiki bir zat ýene bir zat goşsak aşagyna geçirýän. Geliň häzir Munuň aşagynda näme diýeli? Paragraf diýeli. Ýa-da tekst diýip ýazaýly. Tekst diýip blok goşaýly. Içine-de 20 sany söz bolsun. Gören bolsaňyz, blok hiç bir blok elementiniň aşagyna ýene bir blok elementi goýdy. Bulam görýän bolsaňyz gök bolup duran ýer tutýan meýdany. Ýagny hemme ýer tutup dur indi. Munuň hem häzir çäklendireli uzynlygyny we beýikligini. Muňa näçe diýeli? 200 bolsun. Beýikligim 60 bolsun diýeli. Görýän bolsaňyz çäklendirdi. Ýagny bu hiç bir blogumyz dört ýüz ýüz bolup durýan bolsa tekstimiz üç ýüz altmyş boldy sag gapdalynda blok element bolany üçin sary margin goýýan biz düşündirdim Haýt düşündirdim indi padding içerki boşluk padding bolanda nähili bolýar häzir aýdaly

Görýän bolsaňyz, şu täzäki Select elementleri saýlamak üçin bassaňyz, ýeke-ýeke elementleri görüp bilýäris. Şunuň üstüne bassaňyz, aşagynda reňki, font, şrifti, margini, ýagny daşky boşluk ýerini görkezýär. Ondan daşgary hem piksellerini görkezýär, ýagny näçe uzynlygy, ýagny ini we beýikligini görkezýär. Üstüne basanda wagtyňyz. Mundan soň biz näme diýeli? Border. Ýagny daşyna ramka goýaýly. Haýsynyň daşyna ramka goýaýly? Zady aýdaýyn men. Title. Stillerini aýraýyn. Hatda şuny ulaldaýyn size gowy görünmegi üçin. Ýöne has gowy görünýändir. Munam ulanyp bileris şular ýaly. Hatda muny ulantman öz zadyny ulandaýyn. Mysal üçin font size large diýeli. Ýa-da 8 piksel diýeli. 8 bolýar, 32 piksel diýeli. Şundan aşak geçirip bileris.

Link ýaly kopýalamak üçin Ctrl Shift D basmagyňyz ýeterlik. Ýagny mysal üçin edil şular ýalak blogy kopýalamak üçin Ctrl Shift D bassaňyz edil şular ýalak kopýalaýar aşagyna. Indi näme üçin üstesine goýdy? Hmm. Şeýden sayt aýraýly. Ilkligini

we order style solid bolsun. Görýän bolsaňyz, daş naşlar ýalaka ramka goýýan. 5 piksellik, şeýle görýän bolsaňyz. 5 pikselini aýyrsak, 1 piksel goýýar. 1 ýa-da 2. Şular ýalak bir-birine degip durýar ara çäkleri. Birim biz indi şu blok element bolany üçin şu tekst sebäbi div tege blok element bolýar. Blok element bolany üçin şu ramkasynyň içinde içki boşlugyny goýup bilýär. Ony näle ters? Mysal üçin padding left näçe diýeli? 30 piksel diýeli. Padding left 30 piksel diýsek, sadädir. Görýän bolsaňyz, şu ýaşyl bolup duranlar çepindäki padding, aşagynda-da ýazylgy durandyr, nol, nol, nol, otuz piksel diýip, padding. Bu näme diýmek? Birinji nol ýokarsy, ikinji nol sagy, üçünji nol piksel aşagy, dördünji otuz piksel hem çepi. Ýagny biz şu taýdan otuz, padding left otuz piksel diýdik, padding top ýigrimi piksel diýeli, padding top ýigrimi bolsa, ýokarsyny ýigrimi piksel boşluk goýaý ýokarsynda ikisiniňem sebäbi ikisiniňem klasy tekst görýän bolsaňyz birinji diwiň klasam tekst ikinji paragrafyňam klasy tekst şular ýaly boşluk goýýan muny biz bir setirdede ýazyp bileris mysal üçin görýän bolsaňyz border color black border his bäş piksel border size solid diýmän diňe border diýip Mysal üçin näme diýýär? Solid, ýagny zat bolsun, çyzyk görnüşinde bolsun, soňam ramkasy näçe diýeli, bar on piksel diýeli, reňki bolsa gyzyl bolsun diýeli. Ine şular ýaly etsek, daşky ramkasyny çyzyk görnüşinde etýär, on piksel goýýar, soňam gyzyl. Ramkanyň mundan Solid-den başga-da, Dashed we Dots diýip görnüşleri bar. Dashed diýip ýazsak, şular ýalak keseçelik keseçelik görnüşinde gelýär. Dots diýip ýazsagam nokat nokat goýýar. Görýän bolsaňyz. Biz muny Solid diýeli. Ululygynam näçe diýeli? 3 piksel diýeli. Özem gyzyl bolsun. Ondan soň görýän bolsaňyz ştaýda şular ýaly zatda öz elementimiz ýagny blok elementimiz üç ýüz piksel bärde görkezişimiz ýaly üç ýüz piksel beýikligi iki ýüz elli dokuz piksel beýikligim iki ýüz altmyş bir beýikliginem biz neçe diýeli dört ýüz piksel diýeli Dört ýüz uly bolýar. Bir beýikliginem üç ýüz ýöne. Kutu şeklinde dört burçlak bolsun. Görýän bolsaňyz, uz ini we beýikligi üç ýüz piksel. Padding çep gapdalda otuz piksel, ýokarsynda ýigrimi piksel. Border bolsa dört tarapynda hem üç piksel. Borderini hemme tarapyndan bir, hersini aýratynam edip bolýar. Mysal üçin, aýdaly, border Border left mesg solid on piksel özem reňkem gara bolsun diýeli. Görýän bolsaňyz çep tarapyndaky ramkasy gara on piksel buram solid boldy. Ýagny gün çyzyk dash diýsek kese çyzyk bolýar. Gerekli muny görkezmek üçin aýtdym. Şurada görýän bolsaňyz indi borderiň çep gapdaly 10 piksel. Aşagy ýokarsy 3, sagam 3, Muny görkezmek üçin aýtdym. Indi padding left-dem edil şular ýalak bir setirde ýazyp bolýar. Her bir ýokarsynda, aşagynda, sagynda, çepinde aýratyn ýazma. Mysal üçin, göni padding on piksel diýip ýazsak, hemme tarapyndan on piksel goýýar. Häzir görsek, görýän bolsaňyz, Ýokarsyna aşagyna çepine sagyna dört tarapyndaýam on piksel deň derejede. Muny her tarapyna aýratyn ýazjak bolsagam bir setirde ýazyp bilýäs. Ony nähili ýazýas? Mysal üçin on piksel, ýigrimi piksel, otuz piksel we kyrk piksel diýip ýazaýly. Bular nähili bolýar? Birinji görkezýän pikselimiz ýokarsy, ikinji görkezýän pikselimiz sagy, üçünjisi aşagy, dördünjisem çep tarapy bolýar. Häzir save etsek görýän bolsaňyz Ýokarsy kiçi, sagy ondan uly, aşagy otuz piksel, çepem kyrk piksel. Slaýda görýän bolsaňyz, bärdinki ýaşyl reňk bilen görkezýän, on, ýigrimi, otuz, kyrk diýip. Border, daşyndaky zady. Indi biz iki sany blok elementleri aşaklaşana goýduk, bir-birine degip dur. Indi bir-birinden daşlaşdyrmak üçin, arasyna boşluk goýmak üçin biz margin ulanýarys. Margin, mysal üçin aýdaly, margin bottom näçe bolsun diýeli, ýigrimi piksel bolsun diýeli.

Hä, nokat satr goýmandylar. Margin bakdym, ýigrimi piksel bolsun diýýärler. Nokat satr ýatdan çykylan, şoň üçin nokat satr ýatdan çykarsak, indiki setrdäki ýazýan zadymyzy görmän bilýär ýaňky ýaly. Indi görýän bolsaňyz, aşagyna ýigrimi piksel goýdy. Indi şu tagda görýän bolsaňyz, aşagy ýigrimi piksel. Iň aşagyna-da ýigrimi piksel, ýa ikisiniň klasam bir. Magina we Dylpadiň ýazak hemmesini bir setirde ýazyp bolýar, ýagny ýokarky aşagyny çepini we sagyny. Mysal üçin munda tersine ýokarsy kyrk piksel bolsun, sagy otuz piksel bolsun, aşagy ýigrimi piksel bolsun we çep tarapy on piksel bolsun diýip ýazsak. Biri Margin botda, mundäl lan Marginiň özüni ýazmaly. Şeý diýip ýazsak, görýän bolsaň, birinji görkezýän pikselimiz ýokarsy kyrk piksel, sagy otuz piksel, aşagy ýigrimi piksel we çep tarapy on piksel bolup durýar. Ondan soň gowdan görkezeýin. Blok elementleriň şular ýaly öz kontent bolýar. Kontendiň daşynda ramka bolýar, şular ýaly borda. Ramkanyň, ramka bilen kontentiň arasyndaky boşluk bädik bolýar, a elementleriň arasyndaky boşluga bolsa margin diýilýär. Ýagny şitale görkezjek bolsak, ine kontentiň özi, kontentiň özi üç ýüz piksel, bäding ramka çenli, daşyndaky gyzyl ramka çenli, ýaşyl görýän ýeriňiz bäding, oň daşynda gyzyl üç pikselli ramka bar, border, elementleriň arasyndaky boşluga bolsa margin diýilýär, şitale ýazylgy bolmaly. Soň dowam edäýne. Indiki düşündirjek zadym Eşdalda daş suratda görýän bolsaňyz, padding, ramka çenli aralyk, boşluk, margin bolsa elementleriň arasyndaky boşluk. Bir-birini uzaklaşdyrmak üçin padding, border, margin düşündirdim. Indi ölçeg birliginiň görnüşleri. Ölçeg birlikleri piksel, prosent we view high, view width diýen ölçeg birliklerinde ýazylýar. Häzir ştaýdan aýdaly ýüz otuz piksel bolman otuz prosent diýeli. Otuz prosent diýip ýazsak aşakylaryndan aýryp bileris. Otuz prosent diýsek şu ekranyň otuz prosentini goýýar. Ýagny bar ekranymyzyň pikselde goýsak belli bir pikselde goýýar şondan çykmaýar şondan daşyna çykmaýar. Mysal üçin, 30 piksel diýip ýazsak, ýeter kiçi bolýar. 300 piksel diýsek, 300 piksel durýar, şonuň daşyna çykanok aşak geçýär. Uzynlygy boýunça, ini boýunça. A prosenti ýazsak, mysal üçin diýeli, 60 prosent diýip ýazsak, ekranymyzyň 60 prosentini tutýar, muny biz şo kiçi bolupdy. Şular ýaly uly bolsa, uly ekranyň 60 prosentini tutýar. Kiçi bolsa, kiçi ekranyň 60 prosentini tutýar. Eger biz şuny kiçeltsek, Ony näçe kiçeltdigimizçe ekranymyzyň altmyş prosentini tutýar. Prosenti şu tapawuda beýikliginde bärde ugur edip bolmaýar, sebäbi beýikligi zada bagly bolýar. Parente, ýagny şu wagtky zadymyz tekst, tekstimiz zatdan badyň içinde. Şuny bir zadyň içinden, başga bir klasyň içinden salyp, blok elementiň içine salsak, onda üýtgedip bolýar. Soňam view high we view width bar. O nähili bolýar? Mysal üçin, Wiz ýüz view wiz diýsek doly ekrany tutýar. Eger şuny diýsek 80 diýsek 80% tutýar. Ýöne prosent bilen view high view wiziň tapawudy nämede? Prosent goýumyzda zadyna görä, enatasyna görä, parentine görä prosentiniň içinde bolýar. View wiz goýsak ekranymyza görä bolýar. Häzir aýdaly Şularyň birinji paragrafymyzy başga bir parent diýip zada çeýle klas bereli. Näme üçin bu uly ýazdyk? Parent diýip klas bereli, şonuň içinde goýaýly muny. Ýokarky paragraf, aşaky paragraf bolsa adaty bodyň içinde dursun. Indi häzir ikisine-de 30 prosent diýip bereli. 30 prosent diýip bersek, häzir parenti-de Berendtiň ineni bolsa näçe diýen? 600 piksel diýeli. Eger şuny ulalsak, görýän bolsaňyz, ikisiniň tapawudy. Birinji paragrafymyz parent diýen blok elementiň içinde, ikinji paragrafymyz bolsa bodyň içinde. Häzir şeýdäň uzadyp görkezeýin. Ne görýän bolsaňyz, birinji Paragraf Parentiň içinde parentiň uzynlygy alty ýüz piksel, tekst tekst bolsa x hem otuz prosent, ýöne tapawudy birinji tekst parent diýen klasyň içinde, ikinji tekst bolsa göni bodyň içinde. Aşakdaky tekst bodyň otuz prosentinden alýan bolsa, ýokardaky tekst parentiň otuz prosentinden alýar. Parentiň öz yny alty ýüz piksel, şoň otuz prosenti bolsa ýüz segsen piksel bolýar. Ýüz segsen piksel, ýöne biz şu taýda tekste yzynyň otuz prosent goýman otuz views diýip ýazsak tapawudy ýok parentiň içinde bolsun bolmasyn ekranymyzyň otuz otuz prosentini alýar ýagny şu wagt häzir kiçeldeýin aýdaly şu wagt ekranymyz uly şu otuz prosentini alýar ekranymyzy kiçeltsek häzir näçe kiçeltdigimiz şu otuz prosentde durýar görýän bolsaňyz Näçe kiçeltdigiňizde otuz prosent bilen şo view wiz bilen prosentiň tapawudy şonda. Düşündirdim pikseller žorstke ograniçiw etýär ýagny çäklendirme girizýär şondan daşyna çykyp bilenok näçe piksel diýip ýazsak şonda durýar esasy şoň üçinem piksel köp ulanylýar prosent enotasyna görä ýagny haýsy zadyň içinde duran bolsa şoň näçe prosent diýip ýazsak şoň prosentine görä goýýar. View high bilen view wizem ekranyň beýikligine görä goýýar. Mysal üçin aýdaly teksti beýikligini 100 view high edip goýsak görýän bolsaňyz birinji tekstimize doly ekrana zady. Mysal üçin biziň ekranymyz şular ýaly bolsa şoň beýikligi şular ýaly şoň dolugyna tutýar görýän bolsaňyz. İkinci hem şolar ýaly ikinji tekst elementim Dolugyna tutýar, beýikligine. Mysal üçin aýtsak, elli ýukaý diýsek, elli prosentini tutar. Ine, elli prosentini ýokarky, her slaýda görkezsek, elli prosentini ýokarky, galan elli prosentini bolsa aşaky tekst diýen blogumyz tutýar. Bular ölçegleriniň görnüşleridi. Indi bolsa blok elementleri bilen inlaýn elementleriniň tapawudyny düşündireýin. Häzir bulary pozalaýyn. Açýarmy dursun. Men mysal üçin blok element tekst täbi div tegiň içinde a diýip teg açaýla, oň içinde de hiç ýere gitmesin. Mysal üçin Google Google linki diýip ýazaýla. Google-yň linki. A element inline element bolýar. Inline element bolanda içki element bolýar. Blok element guty element bolýar. İkisiniň tapawudy nämede görýän bolsaňyz, ýa-da hiç hili stil bermesek, hiç hili stil bermesek görýän bolsaňyz, birinji tekstimiz hemme ýerini tutupdyr. Ýagny ininiň 100%-ni tutupdyr. Gök bolup görýän zadyňyz. İkinji bolsa diňe öz tutýan göwrümine görä ýer tutýar. Ondan köp tutanok. Häzir aýdaly, tekstiň uzynyny iki ýüz piksel bolsun. Aşakda-da, mysal üçin aýdaly, şunça tekst munda-da bar diýeli. Muňa-da klas bereli. Klasyň ady link bolsun. Häzir linka-da Ýyly iki ýüz piksel bolsun diýsek, üýtgänok. Ýagny blok element bilen inline elementiň tapawudy şonda blok elementi ýylyny, beýikligini we içerki arasyndaky boşlugy üýtgedip bolýan bolsa, elementi üýtgedip bolmaýar. Görýän bolsaňyz. Blok elemente iki ýüz piksel berdik. Iki ýüz piksel boldy, ýöne ikinji A-linkimiz inline element üýtgemedi. Muny üýtgetmek üçin näme edip bilýäris? Üýtgetmek üçin display blok edip bilýäris. Ýagny inline elementi bloga öwürýäris. Blok etsek, edil beren zadymyza görä, inimize görä edil ýokardaky ýaly iki ýüz piksel bolýar bular ikisem. Blok element bilen inline elementiň tapawudy şonda. Ondan başga-da häzir aýdaly tapawudy görýän bolsaňyz, blok elementiň sag gapdalynda margin bar, ýagny daşky boşluk bar. Bu näme diýmek bolýar? Sag tarapynda Işläp goýmaýar, aşak geçýär. Ýöne aşaky inlaýyn elementimiziň sag gapdalyna hiç hili olar ýaly margin ýok. Häzir ýene gapdalyna inlaýyn element goýsak, onuň gapdalyna geçirýär. Mysal üçin, şu linkimizi kopýaýly, Ctrl Shift D basyp kopýalasak, görýän bolsak, göni yzyna goýup gitýär. Ine, bu birinji A linkimiz, bu hem ikinji A linkimiz. Ikinjä Google diýmän başga bir zat ýazaýyn. Görýän bolsaňyz göni yzyndan başlaýar. Ine birinji amys bilen ikinji amys. Ýöne blok elementiň aşagyndan başga bir blok elementi goýsak, häzir mysal üçin div diýip içine Bularam diýip ýazsak, ikisini aşaklaşagyna goýup gidýär, yz-yzyna goýman. Şu tapawudy şonda. Inline bilen blok elementi. Ýöne bir görnüşi bar. Olam inline blok elementler. Ol elementlere haýsy element gelýär? Mysal üçin bilýän tegiňiz button tegi bar. Mysal üçin button tegi, button diýip hem klass bolsun diýeli. Içine-de näme diýeli? Hmm. Download ýazaýlym. Görýän bolsaňyz, button inline blok ýaly edil yzyna geçýär. Ýöne häzir göwrümli ulaljak bolsak, ulalýar. Buttona uzynlygy 200 piksel bol diýsek, 200 piksel bolýar, beýikligi hem 30 piksel bol diýsek. Görýän bolsaňyz, button inline, görkezeýin şeýle. Dartynyň uzynlygy ýüz segsen dört, beýikligi ýigrimi dört piksel bolýar. Häzir oň tapawudyny düşündiren. Aslynda näme üçin biz otuz piksel diýip ýazdyk, ýöne özi ýigrimi dört boldy. Tapawudyny düşündiren. Ýöne üçüsiniň tapawudy, mysal üçin, tekst görýän bolsaňyz, birinji iki ýüz piksel diýip ýazdyk, iki ýüz piksel bolýar. Ýöne inline elementler, ýagny ştaýdaky inline elementler iki ýüz piksel diýip ýazsagam üýtgemeýär. Ýöne button inline blok elementler hem inline hem guty element bolany üçin diýen inimizde we beýikligimizde galýar. Ýagny iki ýüz piksel we otuz piksel. Soňra düşündirjek zadym dürli ululyk möçberlikleriniň görnüşi box size border box. Şolary düşündireýin. Häzir aýdaly, ştady görýän bolsaňyz. 200 piksel. Misal üçin, beýikligem 300 piksel bolsun. Border border hmm, solid 5 piksel we haýsy reňkde bolsun, ýaşyl bolsun diýeli. Görýän bolsaňyz,

Tapawudy näme üçin bular ýalak köp görkezýär bu ýerde? Sebäbi içerki boşluklaram, ýagny paddingem goşup hasaplaýar. Häzir şu taýda padding diýsek, ýigrimi piksel diýip ýazsak, görýän bolsaňyz ýene köpeldi. Aslynda biz iki ýüz diýip ýazdyk, a yny iki ýüz elli boldy. Beýikligi üç ýüz dolman üç ýüz elli diýip ýazdy. Sebäbi bärde zady content box bolýar, ýagny box sizingi content box. Häzir biz şony üýtgetsek, Şular ýalak ýyldyz goýup şuňa stil beremizde ähli sahypa ýagny banda degişli bolýa. Ähli sahypa degişli bolýa. Mysal üçin box saýdyny content box bolan ýagdaýynda şular ýaly bolýa. Ýaňky ýaly. Hasaplaýa. Ýöne şuny border box etsek edil aýdan parametrimize goýaň. Görýän bolsaňyz yny iki ýüz piksel beýikligi bolsa üç ýüz piksel. Ikisiniň tapawudy şonda. Şeýle belki bardyr. Ine görýän bolsaňyz Box size-iňi order box etmän content box etsek başga parametr görkezýär. Ine görýän bolsaň iki ýüz elli üç ýüz elli. Şuny border box etsek aýdan ýazan zadymyzy görkezýär iki ýüz üç ýüz. Ýagny bular zady görmeýärda padding bilen border hasaplama diýen zadymyzda goýýar. Gysgaça ýene aýdyp geçmeli bolsa. Biz ini, inini berýäs, beýikligini berýäs, border, ramkasy, daşyndaky görýän ýaşyl ramkaňyz, padding, şo ramka çenli aradaky boşluk, margin bolsa, şondan aşak, mysal üçin, tekstiň margin batdym, ýigrimi piksel bolsun diýeli. Ýagny, margin batdym, aşakdaky boşlugyny, elementiň daşyndaky boşlugy, adatça, görýän bolsaňyz, margin nol-nol ýigrimi piksel, ýagny aşagyna ýigrimi piksel aşak itikleýär, aşakdaky elementleri. Ondan soň bulary prosent, view high, view width, pikseliň tapawudy, piksel goýamyzda ölçeg gurluklarny näçe piksel goýsak şonda durýar, prosent goýsak zadyň öz ene-atasynyň, ýagny parentiniň içinde duran elementler parentine görä prosentde saklaýar. Mysal üçin, parent diýip bir blok açsak, içinde bir islendik blogy otuz prosent diýsek, şo parentiniň otuz prosentini eýeleýär. Ýöne view is otuz otuz view we diýip ýazsak, parentine garamazdan bütin ekranyň otuz prosentini eýeleýär. Blok guty elementler bilen inlaýn elementleriň tapawudy, blok elementler aşakly-aşagyna goýýar, inlaýn elementler yzly-yzyna goýup gidýär. Mysal üçin, sada ýazaýly, batynyň yzyna span diýip, şonuň içine tekst goýaly. Görýän bolsaňyz, göni knopkanyň yzyndan dowam etdi, ýagny aşak geçmedi. Ýöne şunuň spanyň aşagyndan, mysal üçin, diýeli, paragraf teginiň içine bir tekst ýazaýly. Paragraf tegi, aşak geçýär. Size paragraf tegi, blok element, span, soň a tekleri bolsa inline elementler. Bular yz-yzyna gitýän bolsa, blok elementler aşak-aşagyna gitýär. Button bolsa inline blok element. Button inline blok bolany üçin hem inline hem blok parametrlerini özünde saklaýar. Ýagny Batyn goýan ýagdaýymyzda öňki elementiň yzyndan dowam etýär, eger öňki element inline blok element bolsa hem blok elementiň parametrini saklaýar, ýagny nähili iýninme beýikligini soň padding şolar ýaly parametrleri saklaýar, mysal üçin batyna padding on piksel etsek dört tarapyna hem on piksel goşýar iýninem köpeltmeli bolýany üçin. gören bolsaňyz dört tarapyna-da on piksel boşluk goýýan batonyň içinde. Soň inline blok, blok inline elementler şolar ýaly. Box sizing border box bilen box sizing content box-yň tapawudam ýaňky zatlary hasaplamakda. Ýagny mysal üçin Box size-iň border box diýsek biz ştaýda näçe piksel diýip çäklendirsek şoňa görä hasaplaýar. Ýagny şu wagt näçe köp padding içerki boşluk bolsada näçe köp ramkasy bolsada şol bir iki ýüz üç ýüz diýen beren parametrlerimizde galýar. Ýöne content box bolan ýagdaýynda beren zatlarymyzyň daşyndanam arasyndaky boşluklary we ramkalary hasaplaýar. Bolýana diňlegiňiz üçin sag boluň. Ýene indiki sapaklarda görüşýänçäk hoş sag boluň.